آپݨے علم دی روشنی توں واقف ہن ولا ضرب المثل دے حوالے نال، سرائیکی محاورے دے حوالے نال اور ٻہوں عظیم شاعر جنہیں دے میں کنے لفظ کینی میں پیش کراں سردار خادم حسین مکھوی صاحب دے نال۔ اساں اے خاص الخاص نشست لاتی اسے اور شامل ہوئی اسے۔ انہاں دے دعاواں دے صدقے اساں سرائیکی ادب دے وچ کم کرے سوں۔ اساڈے نوجوان ساڈے نال باہم ویلی تھی ہن۔ انہاں کوں میں آخر دے وچ سڈے ساں۔ جیرھے میڈے کیتے میڈے پر ہن تے میں ہن سردار خادم حسین مخفی صاحب دی خدمت دے وچ التماس کرے ساں التجا کرے ساں او اپنا کلام پیش کرے ساں

او ہر فرمان دے اتے قرآن ہے سچا نبی فرما ݙتے جو کجھ او ہر فرمان ہے سچا نبھیندے زندگی جیڑھا نبی سئیں دے طریقے تے آپݨا ایمان ہے کامل اوہو انسان کتا ہے کہ زر ڈے تے جے بچ دی ہے تاں توں جان بچائے جو زر تے رہے وہ سر دا صدقہ ہے

جے تلک مار ݙیوے نہ کوئی بشر نفس اپݨے کمینے تے مردار کوں جے تلک مار ݙیوے نہ کوئی بشر او تلک لطف آندا عبادت دا نئیں او تلک تھیندا کائنی دعا دا اثر او وی عمراں ودی جتھاں ہن شہادتوں ماء مقفی دا رکھ ݙت ایہو یاد خوش کرݨ چاہندا ہئیں جے خدا کوں تاں ول اوندی خلقت دے نت سے وا دل نال اور ہن ڈو کتے پڑھدا پیاں قافیہ ہک ہے اوندے وچ مضمون ڈو ہن جو جیڑھا من کوں مار چھڑیندا ہے سر دین توں وار چھڑیندا ہے او مرد مجاہد ہک وقفے ونج ڄمدا ہے کئی صدیاں وچ جیڑھا من کوں مار چھڑیندا ہے سر دین توں وار چھڑیندا ہے او مرد مجاہد ہک وقفے ونڄ ڄمدا ہے کئی صدیاں وچ اونویں دعوے دار زمانے وچ ہر کلمہ گو ہے دین دا پر اونویں دعوے دار زمانے وچ ہر کلمہ گو ہے دین دا پر ہے منہ وچ گڑ تے دل وچ لوڑ ہے منہ وچ گڑ تے دل وچ لوڑ سر سجدے وچ من بدیاں وچ مرد مجاہد ہک مظلوم ونڄ ڄمدا ہے

ونڄ ڄمدا ہے کئی صدیاں بعد دعوے قوم دی خدمت دے ہر لیڈر ڈھیر کریندے پر ہے منہ وچ ڳل تے دل وچ لولا سر سجدے وچ من بدیاں دے

کافی آ ہکو ہے ترے پلاٹ ہک ہے ڈیزائن جی جی پہلا پہلا ہے کہ کیا شان بساں اون دھرتی دی جن دی جنت ریس کریں دی کیا شان بساں اون دھرتی دی جن دی جنت ریس کریں دی کیا ہی پاک نبی دا روزہ ہے جت رحمت دے دریا واندے سبحان اللہ یا شام رساں اوں دھرتی دی جیڑھی جنت ریس کریندی ہے جت پاک نبی دا روضہ ہے جت رحمت دے دریا وہندن جت مخفی سب ݙکھ ٹل ویندن جت ہر مشکل حل تھیندی ہے جت کم نئیں کچے عاشقاں دا جتی ساہ ہے تے صدق صفا شان دے ساتھ اون دھرتے دے جن جنت ریز کریندی ہے جت پاک نبی دا روضہ ہے جت رحمت دے دریا وہندن جت مخفی سب ڈک ٹل ویندن جت ہر مشکل حل تھیندی ہے جت کم نی کچے عاشق دا جت صاحب صدق

اور ہی کافی دو تے تریجھا ڈیکھو دریا جو کیا حال دساں این نگری دا اے نگری اندھی نگری ہے ات ظلم دے بھاں بھر بل دے پن پائے رت دے نت دریا وہاں دے اے راز جو مخفی سوچ گیا جیڑی گالوں اے بھر نہیں تھی دی دل آہدے کئی ڈو چار اجاں ات صاحب صدق صفا بیت ذکر تھیا ابیات دا کہ بھئی او اکھانا کو میں ورتا ہے جی اندے اپنے گال بھی کیتی ہم تو اندے میں لکھیا لکھیندے ہن ڈھیر ڈاہی شاعر اثر کریندی ہے کوئی کوئی اے سچ ہے پیندی تاں ہر کوئی ہے مگر ہے ٹھمکیندی کوئی کوئی۔